Ene-ataňa ýagşylyk et, diýip, ýaňja Karyjan okyp geçdi. Sekizlenji aýa Sure-i Ankebutda, Ene-ataň diýenine dik geliň, emme ene-ataň-da bolsa, günä bilen buýursa, başarmaryn-yda dur diýipdir. Sa'd diýen sahabaň enesi üç gije-gündiz iýip-içmändir. Häý, oglum, diýipdir, dini yslamdan çykmasaň, men iýip-içmerin, diýipdir. Muhammet leb, Häý, ogul, diýipdir. Dini yslamdan çykmasaň, men iýip-içmerin, diýipdir. Üç güýje-gündiz iýip-içem agşamahal, diýipdir. Dogry Kurany Kerimiň gürrüňişi. Oňam Sagd aýdypdyr, Ene jan, diýipdir. Iýip-içibe, diýipdir. Ýöne bir wagtda, diýipdir, häzir-ä janyň bir däne, diýipdir. Ýüz däne janyň bolsa, ýeke, ýeke, ýeke, ýeke janyň çykyberse, onda-da öwrülmerin men dinimden diýipdir. Eziz dinim ak ýolumdan öwrülmerin, sen gaýtam gel bu diniň içine diýipdir. Hudaý Tagala ýaňky sahabaň eden işini täýit edip, berekella berip, aýa diýiberipdir, ine, Ve wassaynel insane bi walideyi husna. Biz ynsana wezipe etdik ene-atasyna ýagşylyk etmeli diýipdir. Ýöne günä bilen birde ene-atasy-da bolsa etmeli-dä diýipdir. Ene-atasy bolsa-da ýüze galmasyn diýipdir. Diýenini etmesin, ýene ýagşylygyny edip gezsin. Ýöne günä bilen bir onda diýenini etmeli-dä diýipdir. Ine ene-ata barada şeýle bolýan bolsa, başga ýerlerde ýöne özüňi aldap, günüňi güýmemek bilen, ol ýüze galan adamyň menen bile hesaba bermeli däl. Işde ýeke-ýeke jogap bermelidir. Eý dostlar, ýeke-ýeke sataşmalydyr-ha, ýeke-ýeke hesap bardyr-ha, ýeke-ýeke kitap bardyr. Men oň ýüzüne galdym, Aý, men zenanamyň ýüzüne galdym, doganymyň ýüzüne galdym, adamymyň ýüzüne galdym, dostumyň ýüzüne galdym, delil-ä bolýan däldir. Hulasa biziň wezipemiz dinimizde gaýym durmaly. Bir wagtda ine hudy Kurany Kerimde bar. Aý durmaýan men diýani bilen Aý bijirip bolar deý diýani bilen Hudaý Tagalaň býurondan çykany bilen çykasy näme? Oňa Hudaý Tagala jogap beripdir, dördülenji aýada, Em hasibellezine ya'melunesseyyiati en yesbikuna, sa'a ma yahkumun.

Eý dogry Kurany Kerim aşy dostlar. Em hasibellezine ya'melunes seyyiati Aýa günäh edýän adam hyýal edýärmi? Eý yesbikuna men Hudaýyň elinden gaçyp gidermika diýip. Eý mundan başga wagt gerekki äki adama. Ýene bir gezek aýdaýyn. Em hasibellezine ya'melune'sseyyati. Hudaý Tagalaň buýrugyndan çykýan adam güman edýärmi, puç hyýal edýärmi, öz ýanyndan özi özüni allap gezýärmi, en yesbikune, Men Hudaýyň elinden gaçarmyka diýip, Sa'a ma yahkumun, Eý, nagadar teleke höküm edip oty, nagadar muň akly ýok, ýeke-ýeke maňa sataşmaly bolar ol adam diýipdir. Bir wagtda bir adam bir arassa imanly zenanany allap, beýdip-şeýdip, bagyşlaň, zynaga razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Baý ýaňky zenany razy bolmajak bolupdyr, ýaňky adam muny razy etipdir zynaga. Bolýa diýipdir ahyry. Oňam adam aýdypdyr, gapylar gulplanla diýipdir. Zenana bolýa diýipdir. Ýortup imanly zenanamyşdy. Hudaýyny tanyýan adammyşdy. Gapylary gulplaşdyrypdyr hemmesini. Oňam ýene öwrülip gelipdir şo barmaly otaga. Bir gapa güýjüm ýetmedi diýipdir gulplamaga. A sen şeýle gulplajak bolduň, bolmady, diýipdir. Haýsy gafyl diýip turupdyr ýaňky hafa adam, zalym adam. Onda oturanda aýdypdyr, Ýok, otur-a, diýipdir. Meň aýtýan gafym bu otaklary gulpladym, diýipdir. Özümiz bilen Allahtagalaň arasyndaky gafyny gulplap bilmedim, diýipdir. Her ýerik bardym, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaýtagala biziň zynamyzy görmesin etjek boldum, bolmady, diýipdir. Meň-ä elimden gelmedi, seň eliňden gelermi şi, diýipdir.

Men-ä diýipdir, hemme gapyny ýapdym diýipdir. Emmä bir gapy bar, şony her jere ýapjak boldum, başarmadym diýipdir. Görmer ýaly etjek boldum, bolmady diýipdir. Ýaňky adam şyň kepine müteessir bolup, ozal bigadar ahun-ulamaň kepine wagyzlanmadyk adam, indi bir imanly zenanaň, hakykat aýtýan kepine müteessir bolup, ölinçä tobaň içinde bolup, bir çyn Hudaýyň dostlaryndan, öwlüýa adamlardan boldy diýýär.